Gudden Owend bei Dikrich TV. Hei lo stinn ech beim Krichsmonument am Dikricher Kolléisch. Den LCD ass e Lycée, dee sech ganz staark fir d'Erënnerung un den Zweete Weltkrich asetzt, souwuel am Oktober bei Geleeënheet vum nationale Commemoratiounsdag, wéi och am Januar ronderëm den Holocaust Remembrance Day, fannen hei all Joer Eventer zum Thema statt. Am Kader vum 80. Anniversaire vun der Ardennenoffensiv hate si dëst Joer awer gläich eng ganz Woch vun der Mémoire aberuff. Den Optakt dovun war eng grouss Table ronde mat ganz interessanten Experten. La mémoire au service de la paix, ënner dësem Titel hat de Lycée classique vun Dikrech den 20 Januar eng Table ronde fir Troisièmen an Deuxièmen bei där et drëm goung ze kucken, wat virun 80 Joer genee geschitt ass an wéi een dofir suerge kann, datt et net nach eemol dozou kënnt. Soubal ee Mënschen ufänkt auszegrenzen, egal aus wellechem Grond, ech mengen dat soll Iech d'Beispill sinn, da sollt Der reagéieren. An duerfir ass hierem Riicht d'Geschicht an duerfir ass d'Geschicht Wëssen, wat geschitt ass, firwat geschitt ass a wat d'Konsequenze sinn. Duerfir ass déi esou wichteg an op déi Aart a Weis kann et Iech hëllefen, Är Decisiounen, Ären Esprit critique ze schäerfen. An da stellt een sech d'Fro, Wa mir an där Situatioun gewiescht wieren, wat hätte mer gemeet? Ech weess net, ob ech en Held oder en Drecksak gi wier. Ech weess et net. A well mer op déi Fro net kënnen äntweren, mengen ech, wier déi beschte Manéier, fir där Fro do auszewäichen, mir sollt äis esou preparéieren, datt mer déi Fro ni gestallt kréien. An dach gëtt et Ulass, sech Suergen ze maachen. Bei der Associatioun Respekt.lu, déi sech och mat Radikaliséierung befaasst, maache se sech eeschthaft Gedanken, Wéiwäit mir och hei zu Lëtzebuerg scho fortgeschratt sinn. Mir hu mat ganz ville Leit ze dinn, déi ganz skeptesch par rapport zur Demokratie sinn, déi ganz vill Frust hunn, ganz vill Roserei, déi d'Gefill hunn, si ginn net, si duerfen net matschwätzen, 't gëtt iergendeng imaginär Verschwörungstheorie, si gi genau manipuléiert. Dës Table ronde mat elauter Experten huet kee Blat virun de Mond geholl an d'Schüler, déi hu sech och getraut matzemaachen, sech zu Wuert ze mellen a Froen ze stellen. Eng Schülerin, dat aktiv deelgeholl huet un der Ronn, huet gemengt, et wier wichteg, net nëmmen einfach kal Geschicht ze erklären, mee d'Schüler emotional matzehuelen. Wann een just an engem Buch liest, wann ee just an engem. D'Buch praktesch stoen huet, wat och wichteg ass, mee dann da kritt een dat net sou zum zum Gefill an dann huet ee vläit och net den Interesse dru wéi wann ee sech perséinlech Schicksaler ukuckt wéi Leit déi wéi den Här dee bei eis an d'Klass komm ass an sengem Bop seng Geschicht opgeschafft hunn oder ebe Leit déi een dann op Commemoratiounen oder sou begéint, datt ee vill aktiv drunner schafft an perséinlech Schicksaler sech ukuckt. Dat ass mengen ech ganz wichteg. Den LCD probéiert dann och ëmmer nei Weeër aus, fir un d'Schüler erunzekommen an net nëmmen mat de Geschichte vu virun 80 Joer ze lackelen. Mir notzen och wierklech dee Januar-Datum, fir da méi och dat Internationaalt an déi allgemeng Kricher, och doriwwer nozedenken an dat opzeschaffen. Well, an dat ass och haut an der Table ronde gesot ginn, dat ass och fir eis eng Méiglechkeet, fir erëm de Lien mat der Aktualitéit, elo Ukrain, awer och mat der méi noer Geschicht ze maachen, well zum Beispill hu mer hei am Lycée eng ganz Rei Schüler, déi aus dem fréiere Jugoslawien kommen, an do ass selbstverständlech och de Jugoslawiekrich e ganz gudden Unhaltspunkt, fir ze weisen, wéi schrecklech déi Kricher sinn an datt mer wierklech alles musse maachen, fir dat ze verhënneren, a wierklech musse kämpfen, déi demokratesch Wäerter do héichzehalen. No der Table Ronde goung et du viru mat engem World Café, 10 Minutte Workshoppen zu 6 ënnerschiddlechen Themen. Jiddereen ass all Workshop duerchlaf. Hei lo goung et ëm d'Kollaboratioun am Zweete Weltkrich, en Thema dat si zum Beispill nach net am Unterricht gesinn hunn. Ech fannen, also ech fannen dat extrem wichteg an och ech fannen och, ech si wierklech frou, datt ech hei an deem Lycée sinn, deen dat esou fuerdert an deen och wierklech verschidden Ateliere mécht an net nëmmen dat een eng Kéier an d'Klass kënnt, mee wierklech verschidde Saachen, wierklech véier Stonne vu Schoul dofir opfert. An dowéinst fannen ech och, als Schüler muss een dat gesinn, datt dat eng gutt Aarbecht ass an eng Aarbecht ass, déi och zu weiderem Nodenken iwwer dat Thema an Diskussiounen ënner Schüler iwwer dat Thema definitiv fuerdert. Beim Nicolas Hirsch vu Respekt.lu iwwerdeems goung et méi spezifesch ëm déi verschidde Forme vu Radikaliséierung. An eenzele Workshoppe goufen et och schonn ganz radikal Aussoen. Duerfir ass et dem Politolog ëmsou méi wichteg drop anzegoen an op Mësstänn opmierksam ze maachen. Et geet jo haut ëm Erënnerung, dat ass e wichtegen Deel dovunner, dass mer net vergiessen, dass, wat et heescht an enger Diktatur ze liewen, an engem Krich ze liewen. An ech mengen do, dass eng Demokratie ass eng schwéierfälleg Prozess, dat ass net ëmmer sexy, net ëmmer direkt esou d'Satisfaktioun do, mee dat ass awer extrem wichteg an dat ass d'Verantwortung vu jidder Staatsbierger. sech do anzebréngen, ze interesséieren an ze engagéieren. Well um Enn bleift de battere Nogeschmaach, dass scho laang net méi alles leeft an der Gesellschaft, wéi et misst. Et ass haut den Dag, wou den neien amerikanesche President säin Amt unhëlt. Dat stéisst op a gëtt ze denken. Also ech kucken natierlech iwwer d'Medien ëmmer erëm, wat wat op der Welt leeft, wat do alles lass ass. An dat sinn op alle Fall esou Situatiounen, wéi den Trump an Amerika, si Saachen, déi engem Angscht maachen och. Dee ganze Krich an der Ukrain, déi Situatioun an der Gazasträif, dat si och Saachen, déi een, déi un ee rukommen an déi een net esou einfach kann ignoréieren, well ee weess, wa mer e bësse Pech hu kënnt dat och bei eis iergendwann. Mir maachen eis Gedanken iwwert de President, mir sollen eis Gedanke maachen iwwert eis selwer. Si mir als Europäer staark genuch fir e Géigegewiicht ze entwéckelen oder maache mer am europäeschen Integratiounsprozess virun esou lues an esou onfäeg, wéi dat bis elo de Fall war? An deem Fall brauch mer eis net ze wonneren, wa mer ënnergebottert ginn an enger Welt, wou et nëmme just nach d'Kräfteverhältnisser sinn, déi zielen. Fir haut awer emol sinn déi, déi matgemaach hunn, an déi, déi dat Ganzt organiséiert hunn, zefridden. Et konnt villes ugeschwat ginn, de Fanger a Wonne geluecht ginn an déi Jonk waren interesséiert an aktiv dobäi. Si hu matgeschafft, si hu Froe gestallt an et ass eigentlech dat, wat. Wat de grousse Plus un der Veranstaltung ass, datt si sech selwer äusseren, selwer Froe stellen zu den eenzel, also fir déi eenzel Intervenanten, déi dann eben haut do waren. Et ass esou, datt dat Angebot net däerf langweileg sinn, et muss facetteräich sinn, ënnerschiddlech Theme mussen opgeschafft ginn, et däerf net ëmmer dat nämmlecht sinn, well soss gëtt et, wär mol langweileg. A si sinn awer duerchaus, si si accessibel fir. fir esou Themen. Also dat och wann et 8 Joer zeréck läit, verschidden ass, sinn si awer motivéiert fir matzemaachen. 2024 war iwwregens net nëmmen den 80. Anniversaire vun der Ardennenoffensiv viru genee 40 Joer, also och 40 Joer no der Liberatioun vu Lëtzebuerg. war nämlech de Militärmusée vun Dikrech an d'Liewe geruff ginn. Fir deen duebelen Anniversaire ze feieren, war de 24 Januar dëst Joer an der Seeërei eng grouss Séance académique, fir déi jiddereen an Dikrech invitéiert war. D'Séance académique fir den 80. Anniversaire vun der Ardennenoffensiv an de 40. Gebuertsdag vum MNHM Sollt och e bëssen e Volleksfest sinn, dofir war déi ganz Populatioun invitéiert. En éischte Patt gouf et och schonn direkt bei der Begréissung. Et war dëst e wichtege Moment fir de Militärmusée an domat och fir d'Gemeng, déi 1984 den Dikrecher Geschichtsfrënn gehollef huet, dee klenge Geschichtsmusée vun Dikrech um Site vun der aler Brauerei an d'Liewen ze ruffen, deen duerno sollt de bedeitende Militärmusée vun haut ginn. Mir sinn houfreg, op eise Musée. Un dëser Stell wëll ech der ganzer Ekipp vum Militärmusée e ganz, ganz grousse Merci soe fir hir gutt Aarbecht an hiert Engagement, eis Geschicht um Liewen ze halen. Duerch eis staark Zesummenaarbecht leeschte mer e bedeitende Bäitrag zur kultureller Identitéit vun eiser Stad. An der historescher Bildung. Et war eng Handvoll passionéiert Sammler, déi de Steen vun der Success Story Militärmusée an den Achtgerjoren un d'Rulle bruecht hunn. Si ware staark geprägt duerch d'Erliewe vun de Grousselteren an Elteren hu selwer vill Krichsmaterial gesammelt. waren awer och zum richtegen Zäitpunkt zu Stellen fir wäertvollt Geschier vu Bauerenhäff ze retten, déi nom Krich zougemaach hunn. Fir méi grouss Objeten erbäi ze kréien, gouf och mol mat Tricke geschafft. Steichen zrënn, deen huet zum Beispill bei eis mat ënnerschriwwen, fir dass mer eng Machine agricole aus der Schwäiz konnten aféieren. A Wierklechkeet war dat awer e Panzer, well mir dee konnt een net aneschters deklaréieren. Et war net virgesinn, dass een am Ministère Der Justice e Panzer konnt an där Hinsicht umellen. Dat si déi kleng Anekdote gewiescht, mee do war och vill Humor an et war och vill Entgéintkommes do dobäi. Mat nëmme sechs Räim war alles ugaang an der Zäit, awer mat engem ganz neie Geescht. Déi jonk Pionéier vum Militärmusée hu mat enger ganz neier Approche zum Krich geschafft, mat den extrem liewegen Dioramen, déi de Musée iwwer d'Grenzen eraus esou bekannt gemaach hunn, konnt d'Geschicht engersäits novollzéibar gemaach ginn, Dann hu si awer och probéiert, an der Erzielung net eesäiteg ze bleiwen. Dofir hu mir e Musée gemaach, ganz an der Reconciliatioun an och am Sënn vum Vëlkerverständnis vun Europa an op deem mëndleche Punkt, well mer einfach gesot hunn, en fin de compte ass e Krich jo schrecklech fir all Mënsch gewiescht an et ass ëmmer nëmmen ëm d'Ëmmerliewen hei gaang. An du hues dann an deene Situatiounen, wat déi Leit gespiert a gefillt hunn, Wat waren do eigentlech hir Wonschgedanken? Wat waren déi Wäerter, wou se gesot hunn, wa mer eng Kéier hei iwwerliewen, no deene wäert ech awer da probéieren an Zukunft mäi Liewen nei ze gestalten? An déi Wäerter wollte mir dann och am Musée besonnesch deene jonke Generatioune mat viru ginn. An dofir, jo, ass et grad esou wichteg, dass mer Muséeën hunn. Muséeën, déi eben hei eng ganz wichteg Roll spillen an eiser Gesellschaft. Si sinn de Lien tëscht der Vergaangenheet op der enger Säit, awer och der Géigenwaart op där anerer Säit, tëscht Erënnerung a Wëssen, a si maachen eis Geschicht fir jiddereen och zougänglech. Iwwerdeems de Kulturminister a senger Ried op déi gutt Zesummenaarbecht mam Militärmusée agaangen ass an och nach emol d'Wichtegkeet vum MNHM an der Mémoire ervirgestrach huet, Sou ass den Direkter vum Militärmusée op déi vill eenzel Schicksal eragaang, déi si konnten am Musée un d'Dagesliicht bréngen an déi och zum Deel nei Vuen op d'Geschicht erlaabt hunn. Eng ganz interessant ass zum Beispill déi vum Fernand Melchior, engem Lëtzebuerger Zwangsrekrutéierten, deen am Juli 44 am Westen agesat gouf a säi Wee op Dikrech an der däitscher Uniform opgezeechent huet. Dat hei ass effektiv ee vun eise leschte wierklech Sensatiounsdonatiounen, déi mer erakruten 2023 an déi besonnesch eeben och vu Studenten, beziehungsweise ee Student vum SNJ ee Joer dru geschafft huet, well et iwwer 2.000 Fotoe quasi sinn, plus Dokumentatioun vun enger Persoun, déi zwangsrekrutéiert war a wuel gemierkt eeben un der Westfront a sengem eegene Land huet misste kämpfen an net a keng Chance hat, fir fortzekommen. De Musée besteet also net nëmmen aus Objeten, mee och aus villen Erzielungen. Obwuel de Succès mat de Joren ni ofgeholl huet, 2020 gouf de milliounste Visiteur empfaangen, sou gëtt d'Bedeitung vum Musée grad elo esou wichteg wéi seele virdrun. Fir dat ervirzehiewen, koum de Gebuertsdag grad richteg. Dee gouf dann och mat vill Freed. gefeiert. Ech sinn elo hei an der Bibliothéik vum Lycée Classique zu Dikrech. Enn Januar gouf dës Bibliothéik no engem fréiere Schüler ëmbenannt. De Camille Sutor vun Iermsdref hat sech am Zweete Weltkrich staark géint d'Nazi-Herrschaft agesat an dat um Enn mat sengem Liewe bezuelt, e Schicksal, dat de Lycée am Jor vun der Erënnerung un d'Ardennenoffensiv virun 80 Jor net einfach esou wollt laanscht zéie loossen. De 24 Januar krut d'Bibliothéik am Dikricher Kolléisch an enger beréierender Zeremonie den Numm Camille Sutor. De Camille Sutor, eelst vu fënnef Kanner aus enger Bauerefamill vun Iermsdref, war ee vu ville Schüler am LCD wéi 1940 d'Preise Lëtzebuerg ageholl hunn. Awer hie war ee vun de wéinegen, dee sech vun Ufank un vehement dogéint gewiert huet. Nach am selwechte Joer huet de Camille mat aacht anere Jonken, déi trei Lëtzebuerger Studenten, eng Oppositiounszell zur Luxemburger Volksjugend op d'Bee gesat. A wéi 1941 d'Hitlerjugend an d'Liewe geruff gouf an hie sech geweigert huet derbäizetrieden, gouf de Camille Sutor op Première aus der Schoul verwisen, zesumme mat 59 anere Schüler. Dat ass ee rise Sacrifice och gewiescht, wann Der bedenkt, hie war ee brillante Schüler, hie war bal iwwerall deen Éischten, grousse Sportler och an esou, an hien hätt, Wëllen Medezin studéieren, en hat wëllen eng Carrière maachen, wollt net Bauer ginn, mee en hat wierklech das Zeug, wéi ee seet, fir esou eng, also eng universitär Carrière jiddefalls ze maachen. An dee verzicht dann op de Premièresexamen, fir kënnen. déi Resistenz weiderzeféieren. Den André Grosbusch, fréiere Proff an och Schüler aus dem Lycée, huet an der Semaine de la Mémoire am Dikrecher Kolléisch e Virtrag iwwert dee jonke Mann gehal, dee bis ewell just en Numm op engem Krichsmonument an der Schoul war. Op Initiativ vun der Famill Sutor, Kanner an Enkelen, vum Camille sengem Brudder Richard, huet een d'Buch Camille Sutor, Lion de la Résistance geschriwwen, dat dem Camille seng Geschicht opzeechent. Viru 40 Joer, also fir de 40. Doudesdag vum Camille, hate seng Frënn eng Feier gemaach bei him doheem um Heemechtshaff. An elo no 40 Joer, dëst Joer, wou mer e puer där Commémoratiounen hate fir hien, muss ech soen, déi heite war elo een immens schéinen Ofschloss, e würdegen Ofschloss. An ech mengen, datt ee elo seet, d'Bibliothéik ass no him benannt ginn, dat ass een immens schéint Zeechen och vum Kolléisch a fir d'Jugend. Tatsächlech huet de Camille e ganz aussergewéinlecht Schicksal erlieft. Fir kënnen am Krich op Säite vun den Alliéierten ze kämpfen, hunn hien a seng Kolleegen eng laang Odyssee duerch Frankräich op sech geholl, déi awer ëmmer nees op Lëtzebuerg gefouert huet. No laangem Hin an Hier huet de Camille Sutor Ufank 1943 schliisslech mussen zu Lëtzebuerg ënnerdauchen, fir net festgeholl ze ginn. Wéi hien dunn Alliéierte wollt bei sech um Haff vun der Famill zu Iermsdref verstoppen a Kollaborateuren hie verroden hunn, war et eriwwer. Den 19 Mee 1944 koum et zu engem Iwwerraschungscoup vun der Gestapo. De Camille ass opgesprong an en hat ënnert sengem Këssen ee Revolver. An deen éischte Gestapomann, dee erakomm ass, deen ass dunn. Erschoss ginn. De Camille huet op e geschoss, deen ass dunn zesumme gaang an dunn déi hannendrun, déi hunn dunn de Papp als Schutzschëld souze geholl a gesot, Jetzt kannst du schießen. Natierlech konnt de Camille net op de Papp schéissen an dunn huet en déi kostbar Sekunden do verluer, kann ee soen, an dunn ass de Camille selwer vum Preiss erschoss ginn. Der Famill iwwerdeems war et méiglech, sech am Hausbunker ze verstoppen. Den eenzege Brudder Richard ass fortgelaf a konnt wéi duerch e Wonner iwwerliewen. Hien huet Schutz an engem Bunker zu Haler fonnt. Fir seng Nokomme war et e wichtege Moment, wéi de 24 Januar de Camille geéiert gouf. Och well dat Thema direkt nom Krich an der Famill laang en Tabu wor, mat sengen Enkelen eréischt huet de Bopa Richard d'Geschicht opgeschafft. Mir sinn dann als Kanner domadder eropgewuess. De Bopi huet eis gezielt, wann en eis matgeholl huet, zum Beispill an de Bunker, also an dee Bunker, wou hie verstoppt war an der Siewebaach zu Haler. Wann hien ass do eemol d'Joer dann higaangen, e bësse botzen, alles an d'Rei setzen. Dann huet hien eis matgeholl, huet hien eis gezielt, wéi dat war deemools. An, an, jo, esou datt mir domadder grouss gi sinn. A säi Message un eis war, Zielt et äre Kanner weider, maacht, datt et net vergiess gëtt. An dofir muss ech soen, dat heiten ass elo fir mech immens schéin. An de Message, dee ka virugoen, net nëmme fir d'Famill, och fir d'Schüler war déi ganz Éierung wichteg an emouvant. Domat kritt d'Geschicht fir si e Gesiicht, dat si elo an Erënnerung behalen. Also ech war, ech hunn dat mega interessant fonnt, well selwer sinn ech och déi ganz Zäit do laanscht gaangen, ech war guer net informéiert driwwer. An ech fannen et awer mega wichteg, dass d'Leit dovun da matkréien, well iwwert den Zweete Weltkrich weess ech selwer net esou vill. Ech hunn net d'Famill, mat deem ech driwwer schwätze kann. Dofir jo, ech fannen dat mega wichteg, dass d'Schoul dat mécht. Ech si mega frou, dass ech do dobäi konnt sinn. Ech perséinlech, ech empfannen esou Saachen ëmmer ganz emotional, well awer trotzdeem esou vill. Geschichten, soe mer emol esou, vergiess ginn, och am Alldag an allgemeng an der Geschicht. An ech hunn et extrem interessant fonnt, déi Siicht, déi Geschicht vun deem Mann ze héieren, ze verstoen, well dat ass awer trotzdem eng extrem emotional Geschicht an extrem couragéierend och, fir dass ee sech sou jo an de Widderstand ka goen an ech hat dat extrem emotional fonnt jo. Et war och cool mat sou mat der Klass sech bëssen ze ënnerhalen iwwer sou Saachen, well ech fannen oft also bei meng Klass mindestens do gëtt oft sou Geck aus sou Theme gemaach an ech fannen ass wichteg dat een eben wierklech matkritt wéi dat alles gaangen ass a wéis se aus déi verschidde Perspektiven wéi déi Leit iwwer Krich materlieft hunn bëssen matkritt. Et passéieren eben genau déi selwecht Saachen an der Geschicht, dat widderhuelt sech an et ass eben wichteg, dat d'Leit doriwwer léieren an eben net d'selwecht Feeler erëm maachen. Ween en aalt Haus huet, soll sech bewosst sinn, dass ee vill Sue spuere kann, wann een eng nohalteg Sanéierung mécht, also seng Wunneng esou renovéiert, dass herno manner Energie verbraucht gëtt. Ier een awer einfach lassleet, soll ee sech am beschten en onofhängege Rot huele bei engem Energieberoder vun der Klima-Agence. Enn Januar op der Nummer 14 an der Rue Vannerus huet den Dikrecher Klimabotschafter Bruno Diogo Rendez-vous mat der Klima-Agence. Fir de Rescht, Punkto Isolatioun, hat ech, hunn ech eben elo nach hei gekuckt, wann ech elo kucken, all déi Baudeeler, wou et géing Sënn maachen z'isoléieren, ass ënner anerem och den unterer Abschluss, net d'Energieverloschter, déi ebe vun uewe vun de gehëtzten Räim heie verluer ginn. Da géing et u sech, et geet een u sech ëmmer vun där Kellersäit isoléieren. Dat heescht, u sech kéint ee elo soen, okay, et géing een hei de Kellerplafong isoléieren. D'Gemeng wëllen d'Zweefamilljenhaus energeetesch renovéieren an am Kader vun der Gestion locative weider verlounen. Normalerweis géif d'Gemeng do direkt e privaten Energieberoder zu Rot zéien. Dat kascht, mee ass Flicht wann ee wëll Aide kréien. Fir sech awer schonn am Virfeld e Bild ze maachen, wat iwwerhaapt machbar ass a wéi een am beschte soll virgoen, soll elo d'Klima-Agence hëllefen. Dee Service ass gratis. Hei kéint een awer eng gutt Fassaden-Isolatioun maachen, mat Fënsteren ersetzen och. Also och do am Prinzip Bei de Fënstere schwätze mer vun Dräifachverglasung. Muss een natierlech ëmmer drop oppassen, an dat ass et jo. Datt d'Fënster net besser isoléiert ass wéi d'Mauer, oder? Genau, genau. Dräifachverglasung an dann ass awer d'Mauer net gutt isoléiert. Dat huet ëmmer den Nodeel, datt dann d'Mauer schlecht. isoléiert an doduerch d'Waasser erakënnt an d'Plaz duerch Fënster, dat heescht et kann zur Schimmelbildung kommen, dat hu fréier vill gemaach. A fir esou Saachen ze evitéieren, muss mer natierlech ëmmer eng Energieberodung maachen an den Energieberoder seet eis och dann, Dir musst dat maachen, fir op d'mannst dee Subsid ze kréien. Virun allem awer kann d'Klimaagence engem roden, wéi ee soll virgoen, wann een e begrenzte Budget huet. Alles mateneen muss net gemaach ginn. Duerfir awer sollt een déi energeetesch Sanéierung an der richteger Reiefolleg maachen. Natierlech, d'Fënsteren ass och eppes. Wann dat esou elo al Hëlzfënstere sinn, déi hu geschafft, déi sinn net méi immens dicht, muss een och kucken, okay, vläicht ass dat awer och dann eng Prioritéit. Da muss een natierlech och mam Budget kucken, dass ee vläicht d'Saachen dann noenee mécht, au fur et à mesure. Oder en anert Argument ass och, Wann ech schonn eng stee hunn, well ech meng Fassad isoléieren, kann ech awer och profitéieren, wann ech se schonn do stoen hu fir dann un den Daach ze goen. Voilà, dat heescht generell ass hei scho vill Potenzial fir d'Haus energeetesch ze verbesseren. An dann gëllt et eben virun allem mam Budget ofzekucken, Wat, wou elo, wou een ufänke kann. Prioritéite setzen ass d'Schlagwuert. Esou soll ee beispillsweis d'Heizung eréischt ersetze wann d'Isolatioun bis verbessert gouf. Eréischt dann gesäit een, wat fir eng Heizung op den Energieverbrauch passt. Solaranlage stinn also net un éischter Plaz, awer et kann ee vun Aarbechte profitéieren, fir anerer matzemaen. Mee et ass kloer, huet een e grénge Budget, muss ee wierklech prioriséieren. An da kann een och mam Energieberoder zesumme kucken, ok, wéi ee Baudeel mat wéi engem Invest bréngen ech dee gréissten Effekt. Well so elo muss een en neien Daach maachen, dee scho relativ deier, dass ee vläicht seet, ass dat elo wierklech eng Prioritéit Oder ginn et aner Baudeeler, wou ech kann energeetesch verbesseren, ouni elo immens grouss Somme mussen auszeginn? Awer d'Klima-Agence kann och mat klengen Tipps hëllefen, wéi zum Beispill Heizkierper wéinst der Zirkulatioun besser ënnert d'Fënster ze setzen oder z'analyséieren, ob et Sënn mécht, d'Gespär um Späicher mat z'isoléieren. Beim Haus an der Rue Vannerus iwwerdeems gouf elo d'Decisioun geholl, fir komplett ze sanéieren. Nieft der Isolatioun vu Fassad an Daach sollen och nei Fënsteren an eng nei Heizung installéiert ginn. Nohaltegkeet ass och en Thema an der neier Ausstellung am Kulturhaus, déi vum SNJ organiséiert gëtt An nach bis den éischte Mäerz op ass. Ze gesinn kritt een do Objeten, déi geupcycelt goufen, also aus Offall kreéiert goufen. Dat spuert net nëmmen Ressourcen, mee ass och nach flott ze kucken.

Oder zum Beispill fir e Fest ze organiséieren. Dat alles gëtt mat der App vun Hoplr méiglech. Vun Enn dëses Mounts un wäert Hoplr och zu Dikrech aktiv ginn. An der Woch vum 24 Februar kritt Dir e Bréif heem mat engem Code iwwer deen Dir Iech aschreiwe kënnt. Hei awer schonn emol e klenge Virgeschmaach op dat wat Iech bei Hoplr erwaart. Et gouf viru kuerzem en Abroch oder Är Kaz ass fortgelaf? Dir sidd op der Sich no engem Handwierk oder engem Babysitter an Ärer Géigend? Dir braucht esou séier wéi méiglech eng Leeder fir Är Aarbechten duerchzeféieren? Oder Dir wëllt e Fest an Ärer Noperschaft organiséieren? Bestëmmt kann Iech en Noper hëllefen, awer et ass net ëmmer esou einfach un si ze kommen. An Dir kennt si net all. Duerfir awer gëtt et Hoplär, d'Noperschafts-App, déi d'Kommunikatioun mat den Nopere méi einfach mécht. Léiert Är Nopere kennen a kommt mat hinnen a Kontakt mat Hoplär. Wéi? Näischt méi einfach wéi dat, mir schécken Iech ganz geschwënn e Code heem, mat deem Dir Iech bei Hoplär erandroe kënnt. Sou kënnt Dir Iech mat Ären Nopere verbannen. Nëmmen Nopere kënne mateneen a Kontakt trieden. An dat mécht aus Hoplr eng securiséiert App. D'App kann ee sech gratis eroflueden. D'Wirtgen Schlass op der Place Wirtgen ass e Bléckfang fir jiddereen, deen duerch d'Alexis-Heck-Strooss zu Dikrech fiert. Dat opfällegt Bauwierk am neogotesche Stil impressionéiert einfach. Fir eis Ulass, méi genee drop ze kucken an eiser Rubrik Eng Minutt zréckgekuckt. Ëm d'Mëtt vum 19 Joerhonnert ass d'Wirtschent Schlass vum Dikrecher Affekot, Schäffen, Deputéierten a Riichter Mathias Ullrich gebaut ginn. Duerfir gëtt d'Gebai och nach Ullrich-Schlässchen genannt. No sengem Doud ass d'Schlass dunn an de Besëtz vum Bauentrepreneur Auguste Wirtgen iwwergaangen, dohier also den haitegen Numm. Den Auguste Wirtgen iwwerdeems huet d'Gebai un d'Gemeng verierft, déi vun 1889 bis 1959 do den Hôtel de Ville ënnerbruecht hat. Haut gëtt de Château Wirtgen vum Conservatoire du Nord genotzt. Mat sengen opwännege Fassaden an dekorativen Elementer, virun allem den Tiermercher, gläicht de Château Wirtgen tatsächlech engem Schlass. E charakteristescht Element aus der Gotik ass de Spëtzbou. D'Gebai gëllt als seelenen architektonesche Bijou, wéinst sengem Stil, sengem Design a senger Konstruktioun, déi no hanne quasi keng Fënster huet. D'Fiirtgen Schlass gëllt als seelent Beispill fir den neogotesche Stil zu Lëtzebuerg. Net oninteressant ass och d'Annex vum Schlass, déi 1910 am neoklazizisteschem Stil gebaut gouf. Dëst Gebai ass wuel méi bescheide gehalen, gëtt awer trotzdeem als authentesch a markant Bauwierk ugesinn, dat vill vu sengen historeschen Elementer behalen huet. Net fir näischt goufen d'Wirtschenschlass zesumme mat senger Annex virun e puer Joer zum Nationalmonument erkläert. Virum Wirtschenschlass wäert och ganz geschwënn nees de Family Place fir d'Kavalkad opgeriicht ginn, wou direkt um Cortège drun och Animatioun fir d'Kanner virgesinn ass. Méi zu der Fuesent zu Dikrech gëtt et lo an eisem Agenda. Ech soen Iech dofir Äddi bis an engem Mount nees. Den 19 Februar um véirel op siwen owes ass am Militärmusée déi lescht Konferenz an der Serie zum 80. Anniversaire vun der Ardennenoffensiv. Dëse Virtrag vum MNHM-Direkter Benoît Niederkorn huet als Thema d'Monumenter. Den 23 Februar owes um sechs invitéieren d'Amis de l'Orgue op en neie Concert an der Parkierch. Déi Kéier op Besuch ass de Jos Majerus, Organist aus der Basilika zu Iechternach. De 26 Februar owes um hallwer 7 ass an der Aler Kierch en exzeptionelle Proffeconcert vum CM Nord mam Quintett Les Vents du Nord. D'Virstellung Harmonie partagée féiert mat Flütt, Oboe, Klarinett, Horn a Fagott duerch Zäit an Emotiounen. De 27 an 28 Februar owes dann ass den Optakt vun der Fuesent zu Dikrech mam Altweiberbal an dem Hippiksbal an de Bistroe vum Stadkär. An der Seeërei iwwerdeems ass op Fuessamschdeg, éischte Mäerz, mëttes de Kannerfuesbal an den zweete Mäerz da schliisslech den Héichpunkt vun der Fuesent zu Dikrech mat der grousser Kavalkad duerch d'Stroosse ronderëm de Stadkär, Depart fir déi 57. Editioun ass um hallwer 3 mëttes an der Fielsser Strooss. Vun 12 Auer un awer geet et scho lass mat Musek op der Clusdra bei der Gemeng an mat der Family Place beim Wirtschens Schlass, wou bis owes Animatioun fir d'Kanner gebuede gëtt. Alkohol ass op dëser Plaz verbueden. De siwente Mäerz ass am Kulturhaus de Vernissage vun der neier Expo à deux. Déi zwou Lëtzebuerger Kënschtlerinnen Claudine Maillet a Josette Maurer weise bis Enn des Mounts hir neiste Kreatiounen, Biller, déi vun der Natur an dem Alldag inspiréiert sinn, souwéi Skulpturen, déi op d'Schéinheet vun der Natur hiweisen. Um Site A Bedinge bei der Sauer invitéiert d'Amicale Asazenter Dikrech den 8 Mäerz owes um 8 op hiert traditionellt Buergbrennen. Vu moies 11 Auer un bidden si awer scho gratis Zopp a Gedrénks un. En Don ass wëllkomm. Da kann ee sech och erëm fir d'Grouss Botz umellen. Organiséiert gëtt dës vun elo un allerdéngs erëm vun der Ëmweltkommissioun. Rendez-vous ass déi Kéier beim Restaurant Al Spemm bei der Sauer.